Mego aryem Jennifer. Mego aryem Jennifer ma in itye i Nigeria. Aryem Jennifer an awinyo lokki pud awinyo lokke tin. Ento lok ma iloko-ni pe iloko kakare aryem Jennifer. Iloko lok me misleading kaka iloko lok me misleading kaka acholi, iloko lok me misleading kaka alwo, pe iloko ki cwiny maber, pe iloko ki cwiny me maro acholi, pe iloko ki cwiny me maro kaka alwo. Awinyo in ibedo ka lok ni lutino acholi pe gudony i mwony, pe gucone i mwony. Lutino onagi pe gudonyo i mwony, pe gucoyone i mwony. Lutino alu pe gucoyone i mwony, pe gudonyo i mwony. Arye ma myero awecci ni irweny, irweny nya acoli, irweny lamera, tammi ni pe konyo, okulo, idea ni ni pe konyo. Gang wek wan wajing lobo pa Acholi matek, lobo pa Langi matek, lobo pa Luo matek nyo Luo nation matek omyero lutino ma megwa obed ki mwony lutino ma megwa omyero gubed ki polic anwogi lok eni wek wan macalo lutino Luo Langi, alur, acholi, kacel ki jo ma loko leb lwor weng, wek wabedu tek, wek wabedu ki kero, wek wabedu ki dwan i gamente. Nongo watye mapol i mwony, nongo watye mapol i polic. Gamente en aye mwony, gamente en aye polic. Amyero awac ni democracy mo peke i Uganda, co twero, pol twero weng tye bot mwony. Kero weng tye bot mwony. Ci pingo in macalo aryem Jennifer itye ka discouraging lutino acholi ni pe gucwane i mwony? Pingo in macalo aryem Jennifer itye ka discouraging lutino langia lu ki lwo ni pe gucwane i mwony? Pingo? Aryem ma myero awacci ni To dong tye. To pe obino ka dok, dok to pe ngwece. To pe ngwece, aryem Jennifer kacel ki wun lwongo ducu ma winye, ma winya. To ka cabone oromo, pe iringo. Kodi itye lamwony, kodi itye civilian, onyo kodi itye lacwe agulu, onyo in itye awaro. Onyo in itye lameno ka cawa me to oromo in pe iringo? Kodi itye pasta, kodi itye lango te ka cawa me to oromo in pe iringo? Co to pe ngwece en tye characteristic pa human being onyo pa living things ma waco ni it must die gin ma kwo kore dok kite ma myero wa oto. Duma, lutino acodi obedo i mwony loyo lutino acodi ma tye ka lanne ki kong akadeng ki i teng ca. Duma, lutino acodi obedo i polic loyo ma nongo gitye ka lanne ki mero i gang kwija ma anyim-mi peke pien cik me mwony tye. Ka tye i mwony, mwony obigurumi. Cik tye matek i mwony. Ka tye i police, cik me police obibedo ka dorone. Obicako kwo maber ma nongo tye responsible. So an macalo latinwu, ominwu, His Excellency Doktor Daniel Soka atye ka wacone ni Acholi omyero ocone i mwony madwong. Langi omyero ocone i mwony madwong. Lobo aluu. Omyero wacoyo ne mony madwong makato kakare. Tika coyo mony obiro wacito iye lumuku? Lalworo dok aye mine. To pe ngwecce. Ngat ma lworo to pol kare en aye to namba acel. Tika in ilworo to ito oyoto kato ko? Kit ma idog lweny ka in itye lamwony ma ilwor komi myel ni tak tak tak ri cac kwo mako gin. Lobo kany obedo lobo pa jo ma cwinygi tek lobo kany kiyako ayaka lobo kany kilwenyo alwenya dok jami mabeco i lobo-ni weng kilwenyo alwenya pire pe bino me nono it doesn't come easy it doesn't come on a silver plate ci pingo in macalo aryem Jennifer itye ka miyo tam maraco bot lutino acholi lutino langi lutino alur ki lutino orwo ni pe gudony i mony

propaganda me bolo bolo me miyo piny me miyo ki me kwiya piny kiweko bedi wan macalo acwali weko yam gamente obedo matek icing wani kingi uno acwali pe yinye mwony rangi uno pe yinye mwony alu uno pe ti pe yinye mwony pingo in aryeme ti ka miyo tam ni lutino mo pe odonyo i gang odonyo i mwony ngagi obicoko gangwa ngagi obicung pi kaka Ngagi obicuk pi danowa ka in idegi ni lutinowa pe odonyo i mony. Lok ata ata, in iwek kok aryem. Amyero awac atir ni aryem in itye i kom gola. Wek kom gola oke myero obedo dano matir. In aryem wek lok ko ki lum i dogi. Kombeddi dong ocakke dwe abicel, kombeddi dong tye dwe abicel, aryem in itye lok ki lum i dogi. In pe itye i lok maber pi kaka kite onongo iloko pi con-ni. Gin ma oweko akwanyo genna i komi weng aryem aryem in iloko ki to dwong kare ducu, iloko ki otemo angwen kare ducu. Iwaco atir i laif ma megi ni in iloko ki to dwong, kare mapol to dwong goni jim. Ka iloko ki to dwong nyuto ni iloko ki otema. Otema gire kit to dwong, apokapokane tye kwene. In aryem, pe ibed latwegi remo, pe ibed dog iryo calo otim bocmi, pe ibed ladwala. Adwala otyeko lutino acwoniko, adwala otyeko wan lwoko. Cwinya cwe i komi pi ni in i cako kom bene associating ki ki to dwong i cako associating ki otemo awany i cako associating ki lunek acholi jo ma gucako neko acholi wa yam mwaka kom bedi pyera adek wiye aboro cito pyera angwen gin aye gubedo ludok acholi gin aye gubedo ka neko lutino acholi ma bad gi peke Icito ka ribo cing kidgi pingo in aryem i loko mapat i loko mapat i media lapiny lapiny kany aye itye ka goyo jim bot bot bot bot otemo awany lapiny lapiny kany nongo itye ka wilo ngwinyi bot to dwong lapiny lapiny kany nongo itye ka wilo ngwinyi bot otemo awany. Arye mini wek tic me go gola. In aye ngat ma imiyo tam ducu ki bot otip bocme. Wun kit bocme wutim wutye ngat acel. Angeyo je ma wuloko weng kit wutim bocme. In iwek using dano, in aryem Jennifer. in mere itye ka using boss me gutim pien ni boss me gutim laming pe neno piny matut ka onongo ni boss me gutim tye ki adam ma neno matut onongo kong in pe itye ka using gutim ma onongo iloko gutim loko tero kwija cito ki kama cer nongo ki bot otem awany. ki bot to dwong opoko kacel opoko kacel wun acoli langi kacel ki lobo lwongo weng otim bosmic gin ki aryem gitye i dil gitye i dil an angeyo lok ini maber otim bosmic gin ki aryem Jennifer gitye i dil ka utamo ni aryem gin ki otim gubikonyowu ci owang ka opyem ci okwo Adek ngat moni ma loko ci en tung acuc ka etimo gin apat ci en tung acam kany nongo tye ka gamo lim ki bot NRM tye ka gamo lim ki bot Meri dek koma alok ene en aye dong ka ma oweko acako kwero aryem tek aniang ni aryem loko ki otemo awany tek aniang ni aryem loko ki to dwong ace ablocking aryem bye nambane me aryo Tabit pud acel angec. Aryemo cwalla Mrs. inge ocwalla Mrs. omota ocako penyo ni Bosmic kono dok ka Bosmic tidi ni ocako peny peny peny kong gola kun gin kit Bosmic gin acel aciko aryemo bene ni lok ka Bosmic otim pe peny bota dok pe nongo penyo ne bota ni ryeye acito blocking o onongo pe angeyo ni aryem ngeyo namba na ma aryo ne ni kara nongo ngeyo namba na weng aryem in iwek car lutino acholi Wek bed latwoki ki remo. Ka icung cung ki tyene acel ki tyene aryo weng i ada, man tyene acel i tyene okareo, tyene acel tye bot NRM, bot otemo awenngi ki rumyene to dwoggi. Tyene acel tye i Nigeria. Kinemi kany iwaco ni imyero Acholi wek nyweno wi dano. Acholi pe obedo gin mingwu. Kakalwor pe odwogo gin mingwu wek nyweno wi lutino matoco. ma pe gitwero digesting, pe gitwero kwedo lok ma wun wukwedo ni maber. Ento ka calo an Daniel Sok amar ta kiko ni king king king. An Daniel Sok amar lweny pa kony ocakke ki i koma, paka otum ki i koma. Ma aryek aloyo latin weno aweno ni pe laming mo bino bwolo wiya, pe laming mo bino nyweno wiya. I know what is right. Ento abimedde ki timo gin ma angene tye atir. En abe laming mo ni onywen wiya, onyo ni laming mo using an, onyo an abed me calo latic pa laming mo. Never! Never! Ka bot an, an pe gin nini timme. Ka an wod pa adongi, gin ming en ni pa anyibo, dok nobody will ever use me. Aryem in lacat dano, you a user in latic ki dano. In miti ni cente okato layuko aryem. Ka pe idwoko red ti miti me cente, ci will you will go nowhere. Ciro pa boys me gutim me lokke boro tema wany in ingeyo maber aryem Jennifer ingeyo maber kwiji kwiji kwiji Ciro pa boys me gutim me tiyo kacel kene ki to dwong in ingeyo lokke maber kwiji kwiji kwiji kwiji kwiji in aryem wek bino ka poro kong gola ni in pe ingeyo wek bino ka bor kong gola ni in idek utema goba in iloko ku tema kare ducu iloko ki to dwong iwaco be ati we media we recording voice recording ma iloko iwaco ni in iloko ki to dwong imaro to dwong en idek utema wany lok ming nywet ki wil oming nywet ki wil oming lukwe piny ento ka wan ma kinywalowa kum i dye kal pa Acholi kulu niling ni remowa pe onyubbe, ti remo Acholi keken-ni pe ebinyweno wiwa, pe ebinyweno wiwa. Wunyweno wil luwil oming ki lutino ma pud gitoco ma pe gingeyo komgi. Politics me i Acholi moni ma dong dano ogure iye, politics egi neno cente keken, ngat moni tye ka lok wai ni tye ka lok pi Acholi en nongo tye ka neno cente keken, ngo mono miti me cente ki wele wawala, Museveni owaco atir ni where there is money a Ugandan will die. cente obineko wutyeko woko ka pe wukwanyo miti me cente ki komwu wun lutino acholi lutino langi lutino lwo wucak lweny pi kaka ento pe wulweny pi cente wucak lweny pi kaka ento pe wulweny pi jabuwu aloko man pi Lubangana ki lobona rwongo an ni His Excellency Doktor Daniel Coka.